L-aħħar ħames snin sitta vera qed jagħmlu l-kuraġġ l-istudenti għax isu kien hemm ġenerazzjoni mhm. li jagħmlu xejn ħażin ta' imma kien hawn isu il-ħin kollu l-ħeġġa ta' kif se nistudju biex nagħmel iktar flus. Sewa. U anki jiġu biex jagħmlu pereżempju dissertation wara l-ewwel fl-aħħar tal-ewwel degree. Mhm. Mm, jaraw se jivvintaw xi ħaġa biex jaqalgħu aktar flus jagħmlu proġetti li b'xi mod ħajtihom xogħol li ħajamlu l-flus. Isu llum l-istudenti qed minnuthom Qishom jafu li b'xi mod jew ieħor ħa jagħmlu xi ħaġa li ħa jagħmlu l-flus. Imma l-objettiv tagħhom huwa kif nista' nagħmel xi differenza pożittiva. U daqqa fuq ambjent u daqqa fuq is-soċjetà u kif nista' il-proġetti li nagħmel u kull wieħed jew waħda. X'taħseb li wassal għal dik l-evoluzzjoni ta' ħsieb? Ma nafx, naħseb li qed nixjieħ jien u qed jifhmu differenti huma. Imma Imma mhux inti qed tinbidel jew qed tgħid li il-mod li tinteraġixxi magħhom?
Le, naħseb u l-importanza ta' dem zazuħ f'kull ħaġa u fis-soċjetà u l-importanza li nagħtu vuċi b'saħħitha l żaza għax eh, isek f'ċertu punt xin jiena nħobb ngħid xin tibda tot baxar snin ilu mhm. u l-iskejl issira xaxar snin ilu kontek jew hekk. Eh, Mek isek ngħidu mhux tixji għax nixji ħafna drabi fiha konnotazzjoni negattiva. Eh, imma isek inti Tkellimna ftit fuqha di, inti dejjem qed tfittex il-patterns. U naħseb bħala bnedmin anke l-mod kif jaħdem moħħna, komdi f'patterns, rutina, ritwali, eċċetera. U ħafna drabi sna nipprovaw naqgħu f'dik il-comfort zone tagħna biex moħħna jibqa' kalm. Ehm, Iż-żgħażagħ importanti ħafna u importanti nisimgħu mhux importanti li Ħa jiddaħħlu perspettivi ġodda li għalihom huwa importanti. Għax inti x'inhi qed tiżen il-kuntest tal-lum u ngħidlek ħames snin oħra aktarx biex tgħidli ħames snin oħra tħares lejn l-għaxra l-oħrajn li għaddew tiegħek. Li kont qed taħdem, dal-affarijiet kollha. X'inhu huma ħa jħarsu lura, huma l-quddiem iħarsu. Allura jgħidu jien ħajti kif se tkun aħjar ħames snin oħra. Mhux ibbażat fuq xi xaddew huma. Naħseb huwa kumpass importanti ħafna fis-soċjetà ma nix nidil fuq. U issa tajt li dal-aħħar snin Kif hu meta ħarsu lejn il-ġejjieni tagħhom bħala individwi li issa jidħlu fid-dinja tax-xogħol, hu għedt ta' kif huma jistgħu jtejbu ċertu ħwejjeġ fis-soċjetà. Qisu għandu għal dal-konfort li jisma' xogħol fl-IT, xogħol fl-AI, żgur ħajtini paga tajba. Nsaqsu lilhom, imma
naħseb jien hemm dak l-understanding qiegħed hemmhekk li ċertu security jħossuha li qed jagħmlu xi ħaġa li xi ħaġa ħaj jaħdmu xogħol hemm. Imma tafa ġieli kontemplajt u ġieli saqsejt u ġieli konsidrajt għalfejn dan ix-shift sar minn li naħseb flus għal eh, eh. ta' nagħmlu flus imma wkoll nistgħu nkunu utli.
Jew naħseb jixtu jgħixu f'dinja aħjar minn dik li tnejxu fiha. Jien naf l-ambjent pereżempju, hemm ħafna awareness fuq climate change. Eh, inti let's face it, jekk tibda tikber at some point jgħidulek jien naf 50 sena oħra lil ma ħajitla tant fil-bahar, mod egoistiku għatajt jom sinsan uħra kolli, kem, ftax ma kun xawri. Tamna computing.
Eh, u ġveri, jek vera ħata għaf level egoista ħatajtek, pero xaħat li 50 sena uħra jgħidlek isma jina ħankun jgħat fl-aqwa tijaj. Ovvjament ħajra differenti. Issa, 50 sena forsi spen kbira għandek Affarijiet viċin huma ħafna iktar u naħseb għalhekk importanti ż-żgħażagħ il-ħin kollu nisimgħuhom.
Mela, tlaqna?